Xarabank beda meta jiena mort għand is-CEO dak iż-żmien Albert Marshall biex ngħidlu li il-programm li kont qed nagħmel OK tat-tfal kien għajjieni u xtaqt li nieqaf dik l-iskeda. U kien qalli allura mhux se tagħmel xejn. Għetlu jien għandi ideja li nagħmlu programm ta' diskussjoni bin-nies jitkellmu. Għalli mela go for it. Tħalt biex inneħħi programm ta' tfal, ok, u ħriġt b'xarabank. Qabel beda xarabank kena situazzjoni fejn f'kull programm kien ikonna l-esperti jitkellmu fi sem in-nies. Xarabank sfida dik l-idea u beda jiġbi n-nies jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom u jiċċelinġjaw anke lill-esperti. Naturalment dik kienet qajmetha kbira dak iż-żmien.

Niftakar l-ewwel xarabank kien qajjemha kbira. Għaliex dak iż-żmien qed nitkellmu 22 sen ilu, konna minna panel. Il-programm kien dwar il-familja. U fil-panel kien hemm persuna gay. Konna qed ngħidu l-gay dak iż-żmien Huwa familja, u naturalment kien qamqa kbira, U niftakar dikinhar, ovvjam, fl-ewwel programm konna introduċejna l-karattru ta' James Bondi mill-awtorità ta' xandi. Surat Soppardina James Bondi mill-awtorità ta' xandi kien qal. U n-nies ħasbu li vera u bdew jiktbu sewwa għamel l-awtorità batulu batulhom l-awtorità ta' xandir sewwa għamlu sewwa ħasbu li vera.

Biex nimmonitorja dal-programm biex nara li qed joħroġ bilanċjat. Aħna aħna jew m'aħniex konna daħħalna l-ewwel darba is-satira fuq it-televixin. U f'Xarabank daħħalna is-satira mad-diskussjoni għall-ewwel darba. Imma insomma, għaddejjin b'da x-xogħol tal-union għamilna anki innu, però ma qbiltx miegħu għax sħabi qaluli qaluli ejja nagħmluh hekk ara. Ma nagħmlu xejn, ġurnata sħiħa. Għidtilhom li le ma naqbilx jien, għax jien it-tmien sigħat tiegħi ta' xogħol quddiemek, Prim Ministru ntihom, inqassamhom matul il-ġimgħa siegħa llum, għaxar minuti għada. Xi ġralek John, isek trid tgħidli xi ħaġa? Ejja, għandna konna qed nitkellmu fuq il-mara sewwa. Eh. U mewġ il-mara ġiet qaltli.

Għallimlu lil ġebel fuq dar, imbagħad hemm xi Ċiniż joqgħod jaffaġġ fuq dar. Għadda. Naħseb li ħatta fil-fatt. U żgur! Biex dubju li ħatta. Mhux hekk Johnny, ħatta le. Allora tlejja ħanaħdak sa Salmun darling. Fej, fej? Sa Salmun, man. Ejja, ejja.

L-għannejn tal-Mulej, dejjem inħuf, dejjem għaddej. Biċi għaw? Tobin. Xat namlu għaw? Edin pastazi? Ġejna nara waħna la rukazi, eh? Pep, għax wara xitwa, tiġi s-sajf. Fej kullħat tikun tal-lajf. Però d-deċenza rridu nżommuha u mhux biċċa laħam naqbdu u nikxfuha, eh? U anke l-irġiel noqogħdu attenti, mhux għal dawk li għandhom bżonn lenti, imma għal dawk li Alla berikhom u pakkett kbir għodbu jislifhom, eh? Qed ngħid għalik, żagħżugħ qsajjar. Niftakrek fejn mar Salfon il-Qbajjar kemm tkessaħt bil-malja qasira. Mort ġej bo kellek waħda kbira, da. Darba konna għaddejjin bi programm live u dak iż-żmien ma kinux ikellmuni dirett f'widnejja, kienu jtellgħu bord bajda hekk u jiktbu fuqha. U qegħdin għaddejjin u Pinċa jitellgħali bomba. Qatt tara straħ. Sejrin tajjeb, mela fil-programm u jerġa' bomba, tajjeb, bomba. Baftaqa waħda, nara il-soldati għaw il-nis tal-protezzjoni ċivili diħlin armati fis-sala, eh? għandu najti fil-verità, kena teddida ta' bomba. U dak li jenet, et sena għamilat, nejt il-nis li, imma bat bej ninkwieta, Illi se nwerru ħafna familjari li kien hemm tan-nies fis-sara. Allura, allura tilhom ħanifu għal waqfa qasira, inkunu magħkom minn ftit ieħor. Fil-fatt, merġajni ġejna lura, ma kompliex il-programm waqaf. U meta kbirtu kiber it-talent, jinsib li jekk kien parla, kun kuntent biex it-talent nuża, jien għad parir. Kelli nsib xi post ġewwa xandir u dħal DJ u dħalt fl-aħbarijiet u hemmhekk żid li ngħid il-ħmerijiet u dħalt fl-isport u sirt kummentatur tal-klim fil-vojt hemmhekk sir professur u ngħid u ngħid u ngħid u nibqa' ngħid u ngħid u ngħid u ngħid u nibqa' ngħid u ngħid u ngħid u ngħid u nibqa' ngħid. U aħseb u ġib lil min jaħseb Ejja miegħi. X'qed tagħmel? Qed inġib il-min jaħseb. Le, jaħas. Ma tistax tiċċajta bħaddieħor hekk ma tkunx kapaċi tiċċajta bik innifsek. U aħna f'xara bank kemm aħna, kemm ħafna nies ta' ħadu sehem, jażlu li jċajtaw bihom infushom.

Jiena ġew nieħu lilek Mandy b'żewġi marti. U nwegħdek. Pep, Mandy martek mhux żewġek. Li kont fuq cruise?

Kulħadd imdanda bil-fox u hekk, u jiena hemm. Imma insomma, u minn hemm u minn hemm mort fuq jien, għamilt waħda U bdejt serek, fit-tarda ma saħal ma Xaraban kien nagħmel affarijiet bis-serjetà, u affarijiet b'satira, ġifieri biċ-ċajt. U fil-bidu ma bdejtx nirrealizza li n-nies mhux dejjem qed jifmu fejn hu satira u fejn is-serjetà u bdew jitgerfxuhom. Ġrat li pereżempju meta għamil dik ir-rokna fuq ir-Reġina. L-idea kienet li nagħmlu satira b'kemm qed nagħtu importanza li r-Reġina ġejja u ħanirranġaw l-attoroq u affarijiet hekk. In-nies bdew jaħsbu li jien vera bis-serjetà kont qed ngħidhom dawk l-affarijiet li kont qed ngħid. U din nies emmnuha u tgħid x'ma nqalax wara. Jekk ma jgħaddux ir-Reġina mit-toroq li rridu aħna, nagħmlu hekk l-aħwa. Dakinhar li jkun hawn ir-Reġina, niftehmu kollha flimkien u kulħadd joħroġ idur dawra bil-karozza. Noħorġu nduru dawra fil-vojt, ma jimpurtax, bla sens, induru xi mkien fit-toroq. Basta nwaħħlu l-Malta bit-traffic u nwaħħlu r-Reġina fit-traffic. Tinsewx, hashtag Rotot ta' Reġina. Xtieq nista' niftaħar kemm għandi wieħed kbir, imma ma nistax minħabba l-awtorità tax-xandir. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS. Kemm inħobb nagħmel is-sess fuq PBS. Imma mbagħad, u di forsi mhux ħafna nies jafa fuqi, jibni dem serju ħafna wkoll hemm ħafna affarijiet li jinkwetawni li noħodhom b'serjetà kbira. u f'Xarabank ukoll nipprova nagħmel ċert li ninvestigawhom u nħoduhom bis-serjetà ħafna. Investigajna rġiel jiċċettjaw ma' tifla ta' 13-il sena. L-irġiel kollha riduha li tibgħatilhom ir-ritratti tagħha. Għall-ewwel ritratti normali. Imma aktar ma jgħaddi l-ħin aktar ma jiċċettjaw riedu aktar ritratti. Ritratti tagħha bil-ħwejjeġ ta' taħt, ritratti tagħha bla ħwejjeġ, ritratti ta' sidra mikxuf u saħansitra Ritratti tal-parti tagħha. Waqt li qed niċċettjaw konna kontinwament infakkruhom li din għadha żgħira. Fil-fatt it-tifla hi u tiċċettja kienet tgħidilhom affarijiet bħal ħammur għax ġew il-mami u d-daddy d-dar, jew inkella ħammur għax fadalli l-homework x'nagħmel għall-iskola għal għada. Jew inkella sorry ma stajtx inkellmek il-bieraħ imma l-iskola ma jħalluniex indaħħlu l-mobile, u affarijiet bħal dawn biex infakkruhom li din għadha tifla tal-iskola. Imma xejn minn dan ma kien iwaqqafhom. Bdew jibagħtu r-ritratti. Ritratti anke tal-parti tagħhom. Wieħed partikolari wara biss jumejn jiċċettjaw

u immasturba fuq videochat. U meta kien lest qalilha li se jkollu jmur għaliex irid jimsaħ is-sink u jerġa' jidħol il-meeting. ordnajna synthetic drug mill-internet. Ġal-envelop għaw synthetic drug li ordnajna aħna. U rajna x'verament jiġri f'ċerti messaġġ parlors. First of all, how much is it?

Investigajna l-isfruttament ta' prostituti barranin f'Malta. Għandkom nisa? Jiena ċert ta' x'ġi ħabib tiegħi. Kellejja, kellimni għajaw. Kinti ċert, xogħol telefon, tkellimx jien.

In one hour. One hour. 40 pounds. You are from Russia? From Ukraine. Aħna ridna niċċekkjaw naċċertaw li din it-tfajla li fil-fatt konna ehm, li kienet hemmhekk fil-fatt sirna nafu illi di fil-fatt illum telqet għalli ngħid telqet eh, minn Malta. You are leaving after working in Malta for nearly three weeks. What was your experience here in Malta? I don't speak English. Maybe you recognize me, I am the guy Franco who came last Saturday at the hotel you are working in. Morna u rajna kif jgħixu n-nies fil-garaxxijiet. Jekk tiġu hawnhekk, dal qed taraw warajja huwa id-dar ta' din il-familja. Bħalissa tifla qiegħda l-iskola x'aħna ġejna fil-ħin ta' filgħodu, U din hija desk fejn it-tifla tagħmel il-homework. Kull meta tpinġi pereżempju, tpinġi djar. Jew nkella meta jitolbu fil-għaxija qabel jorqdu titlob għal dar. Għar minn hekk ikollhom jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom ġol fliexken imbagħad joħorġu barra every now and then u jarmuh barra. Investigajna l-fortune tellers u l-dawk li jgħidu li jagħmlu l-magħmul. Il-fortune teller b'250 lira tkun tista' tagħmel magħmul biex lil min trid vendetta minnu jitkeċċa mix-xogħol. Jew inneħħi lilu mix-xogħol jew inneħħi lilha jekk tkun trid dejjem bil-permess tiegħek. Le mhux din dak il-ġimgħa. Il-żmien kollu li ilni fit-tim ta' Xarabank jiena dejjem niftakar illi fil-laqgħat kull meta jqum is-suġġett tal-mediums u dawn li jaqrawlek ix-xorti Peppi dejjem jgħidilna jien dik kapaċi nagħmilha. Ħallu, dik tant mhix vera li jien li ma naf xejn kapaċi nagħmilha. U darba li kienet issa ftit xurilu għednilu, qarret mela għamilha. Għalil narrajt irid nagħmilha. Jiena li għamilt illi filgħodu l-ewwel net għamilt riċerka, kon ili għaddej daqsxejn b'din riċerka fuq l-internet u allura dik kienet importanti biex nikteb eh, dawn iż-żewġ pages, ktib żewġ pages, imma tibda taħseb Illi Peppi għamilha propju partikularment għalik. 95 percent, 98 percent hemm eżatt qiegħda. Eżatt, 100 percent. I would give it 100 because it's, it's me. Meta daw kif edna kienu l-istess analiżi għal kulħadd preparati minn filgħodu għal nies żgur nafu minn huma. U dawk huma affarijiet dettaljati, eh, li ktibtilkom jiena. Huwa eżatti, eh? Eżatti. Eżatt. Imma inti mhux eżatt bħalha. Le, imma l-affarijiet. Imma eżatti għax aħna kollha ngħaddu mill-istess. Taqbel int miegħi? Ma tistax temmen. Inti taqra tal-istess ħaġa. Kollha qrajtu l-istess ħaġa, l-istess dettat. Perfett. Ħaniqfu għal ftit żgħira, meb u hemm għaliex ġara x'inhu ġej. Qed tismani Tony? Urina fejn inti. U minn wara kienu tuk daqqa minn wara tiftakruha sewwa hux. Daqqa ara, ara. Dem, il-pjazza kollha dem. Jien ma naqbilx mal-kaċċa x'meta qegħdin morru jisparaw alla safar, l-ewwel nett qegħdin inaqsmu qegħdin inaqsu mill-natura. F'daqqa waħda iż-żewġ saqajn ta' wara tas-siġġu jinfetħu. Qalli miet, taqla, qed miet, qed xara jien. Qal li ħalli kien hemm xi ħadd ta' Grettina, qal li ma suppost jieħu xorbi, jien ma tkellim xejn.